Jilli jimmirra suuqii dhufee mastaawatiidha. Akira bibi koshe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ololli yeroo ammaa kana gaddaa obboleessa hayyuu keenya dagachisuudhaaf sooshaal miidiyaa gubbaatti deemaatiin jiru kijiba tahuu isin beeksisuudhaaf Ustaaz

Rabbi najaa sina baasu. Assalaamu alaikum. Gama biraatiin ammoo gadda kana dagachisudhaa fi ololli akkana kun Ee, gadda dagachiisuudhaaf kallattii naannessuudhaaf kallattii eh, isa du'e sana akka namni hin rifanne gara sana kallattii sanarraa gara kanatti as dabarsuudhaaf akkas godhama Eh, wanni akkasii immoo of eeggannoo jabaa nama barbaachisa yeroo yeroo teknooloojiiti bilbila jira waan mara jira wal arguun danda'ama salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtan bakkuma jirtanitti wal dhageessaa Ustaad Raayyaan naga qabaa. Akka gaarii jira Waalaikum gadda salaam keenya warahmatullahi nu wabarakatuh. harkaan jijjiirina kanaaf ammoo Alhamdulillah, eh, marsinee rabbil eeguu jirra ustaaz raayyaan naga qaba gadda keenya Alhamdulillah. migilaan jijjiirina ustaaz raayyaan naga qaba Eh, obboleewwan aktivistoonni gurguddoon yaahayaa bashir faa eh, viidiyoolee kana akkasuma sheer gochuudhaan eh, raayyaan abbaa macaan naga qabaachuun hima nuti rakkoo lama nutti ta'e tokko gadda guddaa yeroo ammaa kana ummanni keenya keessa jiru san qofa osoo hin taane Yeroo ammaa kan Ustaaz Raayyaan dhahamee jira. Ololli akkasii jedhu eessaan akka jalqabellee garuu yeroo ammaa kana gadda keenya nu harkaa jijjiiruudhaa fi gara biraatti nu harkaa deemuu jira. Akkasuma konnekshinii akka tasaa ammaan tan arganne waan ta'eef hundi keessa walii dabarsaa bakka jirtanitti Ustaaz Raayyaan naga qabaachuu nuuf himaa gaddi obboleessa hayyuu keenya aartistii Haacaaluu Hundeessaa ganda keenya hundaa kanaaf ammoo Ustaaz Raayyaa naga qabaa kun maatii ofii wajjin ijoollee isaa wajjin mana isaa jiraa naga qabaa Raayyaan naga qabaa kanaaf ammoo dafaatii hatattamuutti waliin gahaa gadda keenya harkaan jijjiirina warra biyya alaa biyya keessaa jirtan hundi keessanuu waliif dabarsaa ammoo akkanatti waliif sardamuu waliif rakkachuu, waliif yaaddahuu, waliif dhiphachuu, wal quba qabaachuun baay'ee bareedaadha. Haa ta'u ammoo ustaatiin raqaabaa kanaaf ammoo gadda keenya kan jijjiirina kun nagaa qabaa akka gaarii deddeemuu jira mana isaa keessaa. Kanaaf hundi keessan dafaa waliif dabarsaa nagaa qaba ustaatiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, ah, dubbiin bakka ka'e hin qabne immoo bakka ga'e hin qabu nama jiruun hin jiru jechuun yookaanis immoo nama hin jirre hin jire jechuunis fafa rabbi najaa sila baasu assalaamu alaikum Gama biraatiin ammoo gadda kana dagachisuudhaa fi ololla kana hundee Eh, gadda dagachiisuudhaaf kallattii naannessuudhaaf kallattii eh, isa du'e sana akka namni hin rifanne gara san isa- kallattii sana irraa gara kanatti as dabarsuudhaaf akkas godhama. Eh, Wanni akkasii immoo of eeggannoo jabaa nama barbaachisa. Yeroo yeroo teknooloojiiti bilbila jira waan mara jira wal arguun danda'ama. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtan bakkuma jirtanitti wal dhageessaa Halo. Ustaad Raayyaan naga qabaa. Akka gaarii jira Waalaikum gadda salaam keenya warahmatullahi wabarakatuh. nu harkaan jijjiirina. Kanaaf ammoo eh, marsinee eeguu jirra. Ustaaz Raayyaan naga qaba. Gadda keenya migilaan jijjiirina. Ustaaz Raayyaan naga qaba. Eh, Obboleewwan aktivistoonni gurguddoon Yaahayaa Bashir faa eh, viidiyoolee kana akkasuma sheer gochuudhaan eh, raayyaan abbaa macaan naga qabaachuun hima. Nuti rakkoo lama nutti ta'e. Tokko gadda guddaa yeroo ammaa kana uummanni keenya keessa jiru san qofa osoo hin taane yeroo ammaa kana Ustaaz Raayyaan dhahamee jira. Ololli akkasii jedhu eessaan akka jalqabellee garuu yeroo ammaa kana gadda keenya nu harkaa jijjiiruudhaa fi gara biraatti nu harkaa deemuu jira. Akkasuma konnekshinii akka tasaa ammaan tan arganne waan ta'eef hundi keessa walii dabarsaa bakka jirtanitti ustaad raayyaan naga qabaachuu nuuf himaa gaddi obboleessa hayyuu keenya aartistii Haacaaluu Hundeessaa ganda keenya hundaa kanaaf ammoo ustaad raayyaa naga qabaa kun maatii ofii wajjin ijoollee isaa wajjin mana isaa jira naga qabaa raayyaan naga qabaa kanaaf ammoo dafaatii haatattamootti waliin gahaa gadda keenya harkaa jijjiirina warra biyya alaa biyya keessaa jirtan hundi keessanuu waliif dabarsaa ammoo akkanatti waliif sardamuu eh, waliif rakkachuu waliif yaaddahuu waliif dhiphachuu wal quba qabaachuun baay'ee bareedaadha haa ta'u ammoo ustaadni nagaa qabaa kanaaf ammoo gadda keenya harkaa jijjiirina kun nagaa qabaa akka gaarii deddeemuu jira mana isaa keessaa kanaaf hundi keessan dafaa waliif dabarsaa nagaa qaba ustaadni.